Elin Llwyd ydw i, ac yn dair ar ddeg oed, ges i bwl drwg o iselder, a drodd wedyn yn anhwylder bita. Mae'n brofiad fydd gyda fi am byth, ac yn un sy'n dal i oero'i ben bob hyn a hyn. Ond un o'r pethau dwi'n dyfaru peidio gwneud yn fwy yn ystod y cyfnod tywyll yna yw siarad. Bod yn onest, gyda fi fy hun a'r bobl oedd agosa atai. Yn y podlediad yma, rydyn ni am edrych ar y berthynas rhwng pobl ifanc a'i hechyd meddwl. Sgwrsio gydag unigolion sydd wedi ac yn dal i wynebu cyfnodau anodd a dysgu beth sydd wedi helpu nhw i ymdopi. A dy gymod gyda'r hyn sy'n cuddio. Tu ôl i'r we. Tu ôl i'r we, mae gweld yn glir, a bwrw mlaen. Gorbryder sy'n cael ein sylw ni yn y bennod yma. Ac yn cadw cwmni i fi tro ma, mae Nia Moraes a Siôn Jenkins. Mae gan bawb i stori, a'i heriau unigryw. Ac mae amgylchiadau Nia a Siôn yn wahanol iawn. Ond mae gan y ddau brofiadau, straeon a chyngor yr un mor berthnasol i'w rhannu. Fi'n teimlo bod y gair 'gorbryder' neu 'anxiety' yn cael ei ddefnyddio tipyn mwy yn y sgwrs iechyd meddwl erbyn hyn. Ond fi hefyd yn teimlo, a falle'n becso, bod e'n cael ei or-ddefnyddio falle neu ei gam-ddefnyddio. gyda phobl falle ddim cweit yn deall beth yw e go iawn i fod yn berson sydd yn delio gyda gorbryder neu sydd yn berson anxious. Felly, Siôn, twed, sut bydde ti, o dy brofiad di, yn diffinio neu yn esbonio beth yw gorbryder? Fi'n gwybod bod hwnna'n million dollar question, ond be fydde ti'n dweud? Na, wel, i, i ddechrau, ie, yeah, fi'n cytuno dy ti, um, mae'r termau yma fel uh, yeah, gorbryder, anxiety, anxious neu uh, depressed, maen nhw'n cael ei, ei, ei gor ddefnyddio, dwi'n meddwl. Maen nhw'n cael ei, ei cyffredinoli, na'r gair fi'n credu. Um, ond dim ond ni wedi bod pobl ddim yn teimlo y pethau yna ar rhyw fath o raddfa, ond ie, so i fi, gorbryder yw yn union beth yw gormod o bryder, bod fi'n poeni'n ormodol am bethau. So i fi yn bersonol, mae, ma, dylen ni wedi, mae gorbryder yn, yn wahanol i bob un person, mae'n unigryw i bob un person. A i fi, gorbryder, y gorbryder sydd fi yw um, bod fi uh, yn ofn, bod fi'n pryderu'n ormodol bo fi yn mynd i gwmpo'n farw ar unrhyw adeg o drawiad ar y galon. Sy'n swno'n specific iawn, ond mae gyd yn ymwneud â'n iechyd i. Um, felly health anxiety, na, na, na beth sta fi o ran diagnosis. Uh, a hynny yw, fel fi'n gwybod, ie, yeah, pan, er enghraifft, pan dwi yn wedi bod yn rhedeg, er enghraifft, a wrth gwrs, pan chi'n rhedeg, mae'ch cal calon chi'n curo'n gyflym, curon gyflymach. Um, mae rhaid i fi atgoffa'n unan mewn ffordd bod fi yn iawn a bod hwnna'n rhywbeth hollol naturiol a bod fi ddim yn mynd i, ie, yeah, yn mynd i gael trawiad ar y galon neu cwmpo'n farw. Felly mae i fi, mae i gyd yn ymwneud â meddwl gormod, gorfeddwl, am, um, a, yeah, am, fy, am fy iechyd i anghalon ni yn benodol. Felly, Ie, yeah, ond on eto, fel fi'n gweud, mae'n unigryw i bob un, ond i fi, dyna, dyna, dyna beth yw e. Ie, yeah, a fel, mae'n y waniaeth mowr nag ysau e, rhwng tymladau bob dydd o deimlo'n nerfus neu, neu poeni am rhywbeth, a'r teimladau yma o orbryder. Achos fi'n berson, fi'n gorfeddwl pethau, ond dwi'n teimlo'n ffodus iawn bod fi ddim yn berson sydd yn delio gyda gor-bryder. Felly, to, Nia, sut fydde ti'n falle'n disgrifio'r gwaniaeth rhwng y ddoi beth na? Um, Swn i'n gweud, wel mae pawb yn delio gyda gorbryder i ryw raddau yn dydyn. Yn, um, yn ywedig ar ôl fel pethau cymdeithasol, mae pawb yn gallu bod fel, o na, fi wedi gweud y peth wrong fyna. Ond, so ni'n gweud y gwahaniaeth rhwng jyst poeni dros rhywbeth a gorbryder yw bod gorbryder yn stopio chi rhag byw eich bywyd chi yn ddyddiol. Um, mae'n stopio chi rhag gadael y tŷ, um, mae'n gallu dangos lan yn, yn eich corff chi hefyd, fel chi'n gallu cael um, bol atos, pen tos, unrhyw beth, uh, a mae hynna jyst achos y gorbryder sy'n dangos yn eich corff, corff chi a mae'n effeithio popeth. Um, So ie, yeah, fi'n credu dyna sut bys ni'n esbonio fe. Ie, yeah, a fi'n credu bod e'n bwysig i ni trial cael y neges yna'n glir yn y ferdd, a'r, ar darlun yna'n glir i'r bobl. A ni am agor bryder yn rhywbeth i ti di byw gyda ge o oedran eitha ifanc yn yw e. Tymod, i ddechrau de, fel sydd oedd profiad o dy fywyd di yn ysgol? Um, Wel, o'n i byth yn um, dioddef o gorbryder cyn mynd i ysgol uwchradd, dwi'n credu. Um, dyna pryd nath y newid i fi, a fi'n credu hwnna oedd just fel yr, um, y pwysau o bod yn ysgol uwchradd a'r sort of bywyd cymdeithasol sydd yn ysgol uwchradd a um, just sa'n gwybod fel grwpiau gwahanol, mae yna pwysau um, edrych ffordd specific neu actio ffordd specific a nath e dechrau rili really effeithio fi um, yn ywedig achos um, doedd dim lot o bobl yn ymlwyddyn ni yn yr ysgol oedd ddim yn wyn. Um, so oedd pawb yn edrych yn rili really wahanol i fi a dim lot o bobl oedd allan yn LGBT ar y pryd. So oedd hynna gyd i cyfrannu at neu fi teimlo'n rili really unig. Um, So o'n i yn teimlo fel o'n i'n delio gyda um, o'n i jyst yn poeni lot um, o ddydd i ddydd am um, sut o'n i'n edrych, sut o'n i'n actio, oedd gen i ddigon o ffrindiau, oedd o'n i'n gweud pethau iawn, pethau fel yna.
Ond mae fe'n brofiad sydd yn llethu rhywun, yn dweud, mae fe'n exhausting, really. A, a siwt wedyn, wnaeth y gorbryder 'na effeithio arnot ti'n tyfu lan a falle, timod, mynd bant i brifysgol a phethe, achos alla i ddychmygu bod hwnna'n haen ychwanegol sydd yn gallu bod yn eitha' heriol wrth fynd bant i i brifysgol neu rhywbeth? Ie, wnaeth e rili effeithio arno fi. O'n i'n teimlo yn yr ysgol fel bod ni yn rili wahanol i bawb arall a wnaeth hwnna effeithio fi um, try and trio gwneud ffrindiau newydd a jyst mynd allan a joio, o'n i'n methu, o'n i'n teimlo fel o'n i'n methu really wneud hynna. Um, so erbyn i fi mynd off i brifysgol, o'n i'n barod am rhywbeth newydd, ond um, nes i sort of ffeindio allan bod pethau basically yr un peth pan gyrraeddus i brifysgol achos oedd ddim gen i'r hunan hyder i mynd allan yn neud ffrindiau newydd, jyst achos y profiad o'n i barod wedi cael. So i fi oedd prifysgol yn eitha unig hefyd, um, ond eto, sa'n really gwybod sut beth ni wedi newid hynna, achos fi yw fi yn y diwedd. So, ie, yeah, oedd e'n profiad eitha unig. A nes di sôn amdano fe ar y dechrau ni, a twod, o ran yr symptomau, o ti'n gweud, twod, bydde fe'n gallu amlygu hun yn gorfforol yn ogystal ag yn emosiynol. So, ti'n gallu disgrifio falle sy'r oedd yn amlygu hun yn o ti? Ie yym o'n i byth rili'n ffeindio bo' ni bo' fi'n ca'l bola tost ne' unryw beth yym gyda gorbryder ond be' o'n i yn ca'l o'dd o'n i'n so't of teimlo ryw deimlad o fel sensory overload fel bo' popeth yn rhy swnllyd a o'n i ddim yn hoffi pethe'n cyffwrdd fi yn gorfforol yym pethe fel 'na a chi'n teimlo'n rili rili stressed chi'n gallu teimlo fe yym tu fewn i'ch hun a wedyn mae'n so't of amlygu mewn yym bron fel lasio allan fel yn myn' yn grac achos chi'n teimlo'n overwhelmed I guess yym mae mae gorfod dod allan rywsut felly ma'n dod allan yn crio neu yn snapo ar pobol neu pethe fel 'na. A a'r a'r moment 'na o' ti'n sôn ambyti t'mod bod e'n rhwystro ti rhag gadl y tŷ er enghraifft t'mod odi hwnna ydi rheina'n brofiade wyt ti wedi teimlo? Yy do ie fi'n teimlo fel yym weithiau fi'n eistedd yn y tŷ a fi'n meddwl fi rili moyn gadel y tŷ heddi ma' gen i lwyth o bethe i neud fi rili moyn neud n'w ond yn 'y mhen i fi jyst yn myn' o gwmpas mewn cylchoedd yn gweud ond be' os ma' hyn yn digwydd be' os ma' hwnna'n digwydd be' os fi'n hwyr am hyn be' os ma' pobol yn grac gyda fi am hyn a mae jyst yn mynd rownd a rownd a mae fel proper worst case scenario thinking a mae'n gallu stopo chi rhag neud pethe mwya syml fel jyst ffonio rhywun neu anfon e-bost neu unrhyw beth, mae'n rili really effeithio chi. A gwraidd y peth i ti yn amlwg yn, fel nes di sôn, mae sawl peth, sawl ffactor gwahanol falle wedi cyfrannu at y fe. A wedyn, Sean, ti'n wedi ti, dy brofiad di yn un eitha gwahanol ac yn mm. tipyn mwy diweddar. So ti'n hapus i falle siarad bach mwy am hynna a falle'r amgylchiadau nath arwen at dy or-bryder di? Ie, yeah, well, ti'n mae'n ddiddorol clywed ni yn siarad, achos mae hwnna jyst yn amlygu bod ni newydd dweud bo, bod y gorbryder yn hollol wahanol i bob un unigolyn, mae'n unigryw iawn. Um, yeah, i fi, um, nath ei ddechrau dy fi pan o'n i, uh, well, pryd oedd i, uh, 2018, so ie, yeah, tair, tair blynedd yn ôl. Um, uh, yeah, so, uh, gwraidd y peth i fi oedd, um, ges i, wel, y flwyddyn cyn ni yn 1917, ges i uh, brofiad o dagu um, ar ddarno gig uh, yn y tŷ ar ben yn hunan. Na, oedd e'n brofiad, um, fel chi'n chi gallu dychmygu, oedd e'n erchill, o, nath e bara beth rhyw 30 eiliad, ond o'n i wir ffili anadlu, o'n, o'n i'n meddwl bod fi

So ie, yeah, oedd e'n e, oedd e'n brofiad amhryserus tu hwnt. Um, fel fi'n gweud, o'n i'n meddwl bod fi'n fi cofio fe'n glir, fi'n cofio mynd at y drws a meddwl, o, oh, fi'n mynd i farw nawr, fi'n marw. A, a marw oherwydd bod fi wedi tagu ar darn o gig. Ond, ond be, so hwnna i fi oedd gwraidd y peth, achos wedyn blwyddyn yn ddiweddarach, fel mae'n digwydd blwyddyn yn union i'r diwrnod hwnnw yn ddiweddarach, ges i um, panic attack am y tro cynta. Um, o'n i ar dren, um, oedd e'n eitha llawn um, ar y ffordd nôl, i, nôl a dreu Sir Benfro, um, a just nath yng nghalon i just wel, o'n i'n ffili rheoli fe, jyst nath e ddechrau curo fel mae erioed i curo'r blaen, uh, a nes i ddechrau teimlo fel bod fi uh, yn mynd i, yn mynd i bango, yn mynd i lewygu. Um, A ie, yeah, a gorfes i fynd off yr, y, y tren ym Mhort Talbot a mynd i'r ysbyty, a achos o'n i yn meddwl bod fi yn cael rhyw fath o drawiad ar y galon. Um, so, hwn, ond, ond gwraidd y pethau fi'n gweud oedd yr, yr, yr, yr achos yma o dagu, a dim ond wedyn yn ddiweddarach pan nes i gael therapi, nath yn therapi fi sôn, nes i sôn am y profiad yma, a nath ni weithio mas mae blwyddyn yn union i'r diwrnod um, oedd hwnnw Um, a ie, yeah, so, a, a dyna, fel o'n i'n sôn, dyna, dyna oedd gwraidd y peth am, am yn iechyd i, felly mae'n effeithio ar yn iechyd i. Um, diwedd, ond cyn hynny, o'n i'n berson hyderus, wel, fi dal yn berson hyderus, ond o'n i'n on, on wastad yn gweud ac yn meddwl, dyw problemau iechyd meddwl ddim yn digwydd i bobl fel fi. Hynny yw pobl um, hyderus, um, allblyg, um, Ie, ond wedyn, wrth gwrs, ges i, ges i sioc, a nath ei gymryd tipyn amser i ddod i dylerau gyda'r gyda hyn oedd yn digwydd i fi. Um, a ie, oedd, oedd, oedd nôl yn 2018 oedd, hwn, oedd hwnna, ac um, oedd y chwe mis ola o 2018 yn, yn chwech mis anodd dros ben.
Waw, mae fe'n swnio'n brofiad mor, wel, traumatic, efe? Ie, yeah, traumatic yw'r gair, na'n na union air. Ie, um, yeah, achos, on, on, on, mae'n ma, ma oed, achos fi, fi, pan fi'n siarad gyda ffrindiau amdano, amdano fe nawr, mae ma lot o nhw, a fi mewn ffordd, ni'n chwerthin amdano fe, ond mewn ffordd, fi ddim yn rili really licio chwerthin amdano fe, achos mae, mae mor ddifrifol. Wini, a pan fi'n gweud wini, meddwl bod fi'n bo fi marw, bod fi'n mynd i farw, wini wir, o'n i'n ffili nadlu, oedd dim, oedd dim air yn, ti'n bod. So, a fi'n fi, fi, cofio Nelly at y drws ac yn meddwl, fi'n mynd i farw fan hyn, o fewn beth deg i geneiliad. Um, a mae hwnna yn amlwg wedi stico, a hwnna, hwnna, ie, yeah, hwnna yw graidd yr holl yeah. problemau iechyd meddwl sy'n dda fi. Ond y peth yw, bod, ar y pryd, o ti'n fel ti'n gweud, wyt ti'n teimlo bod ti'n mynd i farw, ond oedd hwnna'n rhywbeth realistig, achos oedd hwnna rhywbeth yn digwydd, oedd yn mm. rhwystro ti rhag anadlu, yn dod e? Ie, yeah, yn union. Yeah. So oedd hwnna'n cysylltu i, i brofiad go iawn, lle mm. wedyn mae'r panic attacks fel ti'n dweud wedyn, wedi'n nhw ddim yn gysylltiedig â, tywed, â rhywbeth sydd yn digwydd, ond gallai ddim dychmygu yng, yng nghanol tren hefyd yn cael hwnna am y tro cyntaf. Mm. Um, so, ti'n fel o, o beth i ti wedi gweud, allai ddychmygu bod na um, sefyllfaoedd penodol iawn nawr, neu ers hynny, sydd yn gallu arwain ti i dymlo'n or-bryderus, Siôn? Ie, oes. Ie, er enghraifft, um, uh, mae rhedeg, rhedeg i ddala tren, er enghraifft, rhywbeth sydd yn naturiol yn neud i dy galon di guro'n gyflymach, pan wen i yn sal, uh, Fi'n cofio rhedeg am ambell i dre, na wedi'n eistedd ar y trên, na teimlo nghalon i'n cur, ac yn meddwl, o, oh, oeddi yn digwydd to, dwi mynd i gael rhyw fath o drawi, o'n i'n meddwl, o dwi'n mynd i, o dwi'n cael trawiad ar y galon. A mae'n sŵn, fi, pan fi'n gweud na, mae'n sŵn yn ridiculous, ond dyna yw'r broses sy'n mynd mlaen yn ymhenni pan, pan wedd y pethau ma'n digwydd. Um, ie, yeah, felly rhedeg, rhedeg i ddal a tren, um, ambell waith pan fi dal yn bita bwyd, fi'n cael rhyw fath o ymateb tebyg, hynny yw, fi'n mynd, fi mynd yn tent iawn ambell waith pan fi'n bita bwyd. Um, ond, ie, yeah, mae'n ma, ma, ma nod, mae ma, ma wedi mae wedi datblygu mewn ffordd y gorbryder yma, mewn sawl ffordd, um, ac, ac erbyn hyn mae e'n ymwneud â'n iechyd i yn gyffredinol, dim jyst tagu, ond yn iechyd i, a, a nghalon ni, a, a'r ffordd mae nghalon... Ni gyd yn cael palpitations am beth rhaid, ond pan dwi'n teimlo yng nghalon ni yn, yn curo'n afreolaidd, dwi'n... Dwi, dwi, dwi, well, wy'n ni'n arfer cael panic attack, ond dwi'n dechrau panic am meddwl, pam mae'n pa gwneud na? Be, be, o dwi'n sal, o dwi'n mynd i, o dwi'n mynd i gwmpa'n farw? A dwi'n gweud, mae'n swnio'n ridiculous mae'n gweud e mas yn uchel, ond dyna yw y tricie ma ma'n meddwl i yn nhware arna i am ambell waith. A ma panic attacks t'mod fel o'ch chi'n sôn nawr t'mod shwt ma hwnna'n amlygu 'i hun shwt t'mod hmm. ti 'llu disgrifio hwnna fel mae'n fel oedd e'n tymlo ar y trên t'mod o ti'n gweud oedd e'n o ti'n tymlo eto fel bod ti ffili anadlu efe o ti'n tymlo'n... Ie ti ie ti ffili anadlu ti dwi, fi erioed wedi cael trawiad ar y galon, ond maen nhw'n gweud bod e'n na'r math o... Na fe ti'n teimlo, ti'n teimlo fel bod ti yn cael trawiad ar y galon. Ti'n ffili anadlu, mae dy galon di jyst yn rhed, ti'n mwyn ar ras, um, ti'n chwysu. Um, o, gyda fi hefyd, o'n i ffili canolbwyntio ar ddim byd, oedd fel, oedd fel llygen fi'n cymylu, uh, yn meddwl i'n cymylu hefyd, oedd popeth yn mynd yn fuzzy iawn. Mm. Um, ond on, on dyna i we, maen nhw'n gallu para 30 eiliad, neu ambell waith maen nhw'n gallu para, ti'n modd, 5 munud, 10 munud, ti'n modd. Um, ond... ond am o'n i, mae'r 30 eiliad na'n gallu tymlo fel... O, oh, di. O, oh, god ydi. A ti'n ambell waith, wedyn ar ôl, pan o'n i yn y tŷ, yn enwedig ar ben yn hunan, eto mae hwn siwr fod yn gysylltiedig gyda'r tagu o'n i yn y tŷ ar ben yn hunan, pan o'n i yn y tŷ ar ben yn hunan, ambell waith, wedyn i just

ie, ti'n bod, os unrhyw un yn mynd i ffeindio fi, os fi'n fi cwmpo ar y llawr, mae jyst pethau, pethau fel la, a mae'n mae jyst yn mynd ar, fe, mynd ar ras wedyn, a ti jyst yn colli reolaeth mewn ffordd o'r, or, or ffordd wyt ti'n meddwl am, am y peth, a wedyn mae'r panic attack mae'n dechrau, y fight or flight na yw e, yn dy fe. Ti'n bod, hwnna, hwnna yw'r peth, siwt wyt ti'n ymateb, wyt ti'n gallu gweud, nawr, reit, fi'n gwybod beth sy'n digwydd, fi'n fi oce, okay, fi'n fi ffain, mae meddwl i jyst yn chwarae trici arna i, neu wyt ti mewn ffordd yn ildio i hwnna ac yn gadael i dy feddwl di, ie, yeah, gymryd drosodd mewn ffordd. Mae'r fight or flight na mor bwysig yn dweud e, i, i drafod fi'n credu, bod pobl, fi'n credu bod e'n rili really bwysig bod ni'n gyffredinol yn yn, yn dysgu pam bod yn cyrff ni a'n ymenydd ni, fi'n credu, yn ymateb mewn ffyrdd penodol. Achos yn y bôn am, am ni, mae'n meddyliau ni yn mynd i drial yn amddiffyn ni rhag hmm. tymlo pôn, a wedyn, ac felly, yn, yn ymateb mewn ffordd uh, sydd weithiau yn gallu bod yn eitha annaturiol neu eithafol. A fel, Siôn, timod, o t- ti t'mod, ti 'di sôn am y y ll- yr yr amgylchiadau neu'r sefyllfaoedd penodol 'na, t'mod, on' on' ydi e withe wedi dala ti mas, t'mod, ydi e 'di maniffesto ei hun mewn sefyllfaoedd falle fyddet ti ddim wedi disgwl? O God, ydi, ie, sawl tro. Yym, un esiampl, um, wen i'n canu uh, gyda, gyda chor, uh, cor dydd yma ym Manghardydd, a o'n i'n canu yr er anthem genedlaethol cyn gêm Cymru yn erbyn yr Alban, fi'n credu wedi, yn 2018. Um, a dwi'n cofio, oedd hwnna'n un o'r achosion gweitha ges i. Fydde neb wedi gwybod na ar y pryd, sa'n credu bod tymod, neb well, wedi gwybod ers ni, ti'n modd? Wel, byddwn ni'n lyco gweud na nawr, achos fi'n eitha siŵr o'n i yna. Ie, yeah, fi'n fi, fi eitha siŵr o ti. A bydde Hugh wedi bod yna, wrth gwrs, fyd, so ti'n ddim ond. Bydde chi'ch dau wedi bod yna, um, a, yn gwybod dim. Ond ie, yeah, o'n i, o'n i, oh, lot o, o'n i wedi cyrraedd na'n hwyr, felly o'n i wedi redeg na, oedd yng nghalon i ar ras ta beth. Um, o'n i bach yn nerfus, wrth gwrs, er bod fi'n canu mewn fel cor, ti'n modd, o flan 70,000 o bobl, mae dal yn brofiad nerfus. A fi'n cofio jyst mynd mas ar y ca, a fe ganon ni rhyw 5 can falle 6, ti'n yeah. uh, a nes sa'n sa credu nes i gan i nodyn, o'n i just, o'n i ffili dalan wynt i, uh, a wedyn mae'r meddyliau yma'n dechrau, ti'n modd, lle dwi'n, os yna rhywle fi'n lli rhedeg yn gloi i, i gael mas o'r sefyllfa yma, beth os mae, beth, beth os, os mae pobl yn edrych arna i yn sylwi bod fi ddim yn canu, um, ond beth os dwi'n mynd i, beth os dwi'n mynd i lewygu, beth os dwi'n mynd i bango fan hyn ar y ca o flaen pob un. A, a wedyn gyda'r holl feddyliau yma, mae'r galon yn mynd chwysu fel y diawl, a o'n i jyst fel i am rywun sy'n actually yn licio canu, yn enwedig fel aelod o gor, ie, yeah, nes i ddim canu un nodyn, sa'n credu, a jyst meimo drwy'r holl beth, a jyst meddwl, jyst just, just cael dyna'n trwy hwn, a wedyn allu di, allu, allu di fynd. Mod? So, um, ie, yeah, oedd o'n i'n wael, oedd hwnna'n rili really wael, o'n i'n sal iawn ar y pryd fyna o, o edrych nôl. Um, a mae'n ma fater hefyd o, mae'r adrenalin yn gallu cico mewn, ond ambell waith mae'r adrenalin yn gallu cico mewn yn ormodol, a mae'n ma neud i ti, ie, yeah, mae'n neud i dy galon di wrth gwrs i, i, i giro, a fel, fel dwi'n sôn, pan mae hwnna'n digwydd i fi, mae'n gallu bod yn, ie, yeah, touch and go. Ie, yeah, felly i ti fyna, to, ffait enillodd y dydd, dy fe, to, yeah. nes ti ddim ffoi. Um, a wedyn, to, ni a, to, os, os dy ti oedd na, ac os na dy ti amgylchiadau neu sefyllfaoedd, felly di feddwl nawr sydd yn, sydd yn profi'n eitha heriol i ti yn yr un ffordd a fel oedd Sean yn disgrifio fyna? Ie, um, yeah, bendant. Fi'n credu beth sy'n effeithio arno fi yw sefyllfaoedd cymdeithasol. Um, achos mae'r gorbryder yn sort of effeithio fi mewn ffordd bod fi'n really, really perfectionist am bopeth. Um, so fi'n credu bod angen i fi edrych yn berffaith a bod fi actio'n berffaith a gweud y pethau cywir neu bydd pawb arall o gwmpas fi'n dechrau cysau fi. Um, a so fi'n sort of teimlo fel um, yn really really critical amdan fy hun um, a fi, fi yn gallu sylweddoli bod hwnna'n gormodol a bod angen i fi stop yn ei hwnna. Um, ond ar y pryd, chi ddim wedi meddwl amdano fe, chi jyst yn meddwl, o, oh, ti'n eistedd mewn ffordd weird, bydd pawb yn judge ti, neu, o, oh, ti wedi gweud hwnna'n wrong, a bydd pawb yn judge ti, neu fe bynnag. A mae'n dechrau neu fi meddwl bod pawb o gwmpas fi yn really mynd i casau fi, so mae'n stop o fi rhag bod yn gyffyrddus mewn unrhyw sefyllfa. Um, ond i bai bod fi'n cael sort of good mental health day a bod fi'n actually teimlo'n hyderus am unwaith, you know. Um, so mae, yeah, mae e'n really effeithio fi mewn sefyllfaoedd cymdeithasol, ond hefyd mae hwnna'n gallu extendo mewn i, mewn i siop, neu, neu galwad ffôn, neu cyfweliadau, unrhyw beth fel yna, bych chi gorfod um, siarad gyda rhywun arall, mae'n really effeithio fi. A ti'n credu bod gwraidd hwnna yn dod o rywle penodol pan o ti'n iau o ran tmod, yr peth 'ma o berffeithrwydd ac ati? Wyt ti 'di gallu cysylltu fe nôl mewn unrhyw ffordd? Tmod, fi'n gwybod, mae Siôn, ma' 'da ti ddigwyddiad eitha penodol, a fi'n gwybod bod hwnna ddim wastod yn yn digwydd, ond oes 'na bethau ti'n gallu cofio neu a falle ti'n gallu cysylltu fe nôl iddo fe? Um, fi'n credu bod e'n cymysgedd o bopeth rili. Mae'n um, mae rhan ohono fe i wneud gyda mynd yn yr ysgol a teimlo'n rili really unig a teimlo fel bod pawb arall yn rili really wahanol i fi, yn edrych yn wahanol i fi, ond hefyd gyda diddordebau gwahanol a bod fi ddim yn gwneud y pethau cywir. Bod yna rhyw rheolau bod fi ddim yn deall yn yr ysgol, so ni'n teimlo fel ni wastad yn ffeili. Ah. Um, a wedyn hefyd, just o fewn fel bywyd teulu, falle'n teimlo bod rheolau really, really penodol bod rhaid fi ddilyn trwy'r amser. A falle os fi'n ffeili neu hwnna ar ddamwain neu otherwise, um, o'n i jyst yn bod yn really, really, yn dod lawr yn really galed ar fi fy hun wedyn. Elin, Haia.
Gael just rhaid un, un peth arall, sorry, mm. just, just i, ti'n i'n un sôn lot am beth i fel, um, ti'n ma'n effeithio ar y corff ag ati, a, a, a, a, a fi'n credu bod yn bwysig i weid hefyd, ti'n fel, chymod, lot o bobl wedi gofyn i fi, chymod, i esbonio ngor bryder i, a wedyn siwt mae e'n neud i ti deimlo'n isel, achos hwnna yw'r un, yw un, peth, un peth arall. Um, chymod, dwi ddim yn gweud bod o'n i'n, on i'n depressed, um, nes i ddim cael diagnosis o, o, o hwnna, ond, ond eto, o'n i'n teimlo'n ofnadw o isel, achos ti, o'n i'n teimlo fe bod fi'n stuck yn y cilch ma, a ffili mynd mas, a oedd bob tro ni'n cael rhyw fath o panic attack, oedd e'n gweithygu, a oedd hwnna wedyn wrth gwrs yn effeithio ar y ffordd o'n i'n teimlo yn yn hunan, am yn hunan, mm. yn rhoi stredig ofnadw gyda'n hunan bod fi ffili rheoli'r ffili rheoli nghorff. Dwi'n rhywun sy'n licio cael reolaeth ar y mywyd i, ar ymhethau i. Mi ffili rheoli yng nghorff i, ym meddwl i. Um, So, achos y rhwystred, y rhwystredigaeth na, a'r yeah, bod yn stuck yn, yn, yn y cilch ma, wedyn nes i fynd i deimlo'n isel iawn, a fi'n cofio, ti'n modd, o'n i'n dino yn y bore, a o'n i'n teimlo fel, o'n i'n ffili aros tan bod y diwrnod yn dod i ben a o'n i'n gallu mynd nôl i gysgu, achos hwnna yw'r unig adeg yn ystod y diwrnod pan o'n i'n gallu just troi off a ddim yn gorfod meddwl am yr holl bethau yma. Um, so ie, yeah, ti'n just eisiau gwneud y pwynt na o, o siwt mae pethau fel hyn yn gallu datblygu i, yeah, i, fod yn, i fod yn fwy o beth ac i effeithio ar bobl mewn ffyrdd, wel, well, mewn amryw o ffyrdd, ti'n modd? Ie, yeah, bendant.
Am, achos yn aml mae gorbryder a gyselder yn gallu mynd law yn hmm. llaw mm. yn dyn nhw. Am, ond, ond mae byw dy'r ddoi beth, to, maen nhw'n bethau gwahanol iawn. Mm. Ond pan ti'n rhoi nhw at ei gilydd wedyn, waw, mae'n creu sefyllfa sydd yn really yn heriol i, i fyw gyda e. Oedd hwnna'n brofiad tebyg i ti'n ia? Ie, yeah, fi'n teimlo fel maen nhw'n really mynd llaw yn, law yn llaw achos mae'n um, mae gorbryder yn gallu gwneud chi teimlo fel wedys ti Siôn yn rili rwystredig ond mae'n gallu neud chi teimlo fel bo' chi bo' rwbeth yn bod 'da chi yym... Hmm. ...i fi yn bersonol mae'n neu' fi teimlo fel bo' rwbeth yn bod gyda fi o ran personolieth fi neu cymeriad fi yym a mae jyst yn neu' fi teimlo'n wahanol i bawb arall ac yn rili unig wedyn so dyna ble ma'r iselder yn dechre dod mewn. achos fi'n teimlo fel fi'n trio ag eto ag eto ond fi ddim yn gallu dod dros y rhwystre 'na o'r gor- o'r gorbryde- o'r gorbryder i joio neu yym jyst i meddwl yn bositif amdano fi fy hun a pethe fel 'na. So ie ma' n'w rili yn mynd llaw yn llaw. Ie ma' hunaniaeth yn rwbeth mowr fan 'yn on'd yw e fel yy jyst identity person a falle shwt ma'r pethe 'ma'n gallu rili effeithio ni fel pobl, ond... a a falle pwy 'y ni isie bod, beth bydden ni'n lico rhoi mas 'na, ond beth 'yn ni yn rhoi mas 'na. Ti'n meddwl 'ny a ti'n timlo bo' hwnna'n wir am beth wyt ti'n profi? Ie, fi'n teimlo fel bod gen i lot i ddweud a bod gen i lot o deimlade, emosiyne, ond fi byth yn rili gallu dangos e, Um, oni bai bo' fi o gwmpas pobl fi'n rili rili ymddiried arnyn nhw a um, ie, yeah, mae'n gallu effeithio achos fi wedyn yn teimlo'n rwystredig bod fi heb gweud digon er bod fi wedi cael y llais bach yna yn ymhen i yn gweud ti'n gweud gormod a wedyn fi'n dod mas a fi'n gweud oh, fi heb gweud digon. Ie.
Yeah. Felly, ti'n cofio'r tro bwynt ten ia o benderfynu mae angen help er mwyn ymdopi gyda hwn? Twod, a sut brofiad oedd hwnna i ti o ran cael mynediad i'r gwasanaethau neu'r therapi oedd angen? Um, Ond nes i ddechrau meddwl ar ôl graddio prifysgol a neu gradd feistr a phethe, um, ar y pryd ni, nes i jyst dechrau wneud ffrindiau gyda lot o bobl oedd yn delio gyda problemau iechyd meddwl hefyd. So oedd e'n teimlo fel lot fwy normal bod ni'n siarad amdano fe. Um, a o'n i'n clywed profiadau pobl eraill a oedd e'n really helpu fi cyd-ymdeimlo gyda nhw a wedyn meddwl am profiad fi a meddwl am, oh, dwi hyn ddim rili'n iawn yw e bod fi'n byw gyda hyn bob dydd. A mae yna pobl sy'n mynd o gwmpas just heb dim problem o gwbl. A fi methu hyd yn oed dych, dychmygu hwnna. So, um, o'n i'n meddwl, ie, yeah, mae rhaid fi cael help i ddelio gyda hyn. Felly, nes i ffonio'r doctor yn y diwedd a gofyn am referral i neu gyda gorbryder. Um, a nes i siarad i rywun trwy'r GP, um, A oedd e'n oce ond oedd e sort of yn galwad ar ffôn achos oedd e'n ystod y clo- y clo yym oedd e'n galwad ar ffôn a oedd rhywun yn anfon fi fel worksheet i neud gyda yym anadlu a phethe fel 'na a popeth o'n i'n ca'l yym popeth o'n i'n ca'l y worksheet o'n i'n barod yn gwbod achos o'n i'n barod i neud yr ymchwil ar ben fy hun. So oedd gyda fi rai pethau i helpu fi ymdopi, um, ond oedd hwnna ddim rili'n digon. Felly, yn y diwedd, pan daeth hwnna i ben, nes i benderfynu um, mynd yn preifat a ffindo conselydd, a nes i ffindo um, conselydd preifat, a fi'n neud hwnna unwaith y mis nawr, fi'n credu. A mae hwnna wedi bod yn really neis, achos um, mae hwnna jyst yn fi yn siarad dros problemau fi, a wedyn mae rhywun yn gwrando ac yn adlywyrchu nôl um, sy'n rili really helpu fi clywed beth sydd wedi bod yn digwydd i fi a mae'n helpu fi pigo'r problemau allan a wedyn pigo'r solutions allan hefyd a mae'n helpu fi um, yeah, just sort of prosesu beth sy'n digwydd i fi a ffeindio ffyrdd gwell i dalio gyda beth fi'n mynd trwy. Felly mae, mae therapi bendant yn, uh, wedi cael profiad positif, wedi cael effaith bositif positif te ar, ar dy fywyd di hyd yn hyn, Nia? Fel, a, wyt ti'n teimlo nawr bod ti'n dechrau magu'r tools ma fel petai i allu ymdopi gyda fe yn well o ddydd i ddydd? Os gyda ti dy bethau ti'n ti, ti troi atyn nhw o ddydd i ddydd i helpu ti? Ie, yeah, fi'n teimlo fel um, ar ôl wneud y therapi fi'n lot fwy self-aware nawr a fi'n gallu adnabod pryd mae pethau'n digwydd fel pryd fi'n mynd mewn i spiral fi'n gallu stopio fe tra mae'n digwydd a meddwl reit sut fi'n mynd i gwella hyn nawr cyn fi'n rili really mynd lawr y trywydd anghywir. Um, sy'n rili really anodd i wneud yn y fan o'r lle achos chi'n meddwl chi'n stuck yn, you know, ti'n stuck mewn corff ti so ti'n methu rili really camu allan. Um, Ond fi wedi cyrraedd pwynt ble fi'n gwybod bod rhywbeth gwael yn digwydd a fi'n gallu trio meddwl am sut i gwella fe, a mi ddim wastad yn gweithio, ond mae'n gweithio lot fwy. Um, so ie, yeah, y pethau sy'n helpu fi yw um, anadlu, meditation, os fi'n gallu neud e. Um, ond pethau sy'n helpu fi mewn i'r flow o rhywbeth, so fi ddim gorfod meddwl, fi'n gallu just troi off. So pethau fel darllen, ysgrifennu, um, reid o beic, pethau fel yna. Unrhyw beth sy'n sort of, um, rhoi fi teimlad na o satisfaction, ond fi'n gallu troi off tra fi'n neud e. Ond nes di ddweud wrtho i yn, yn rili really ddiddorol pan o'n i'n trafod hyn, twyd, yr, yr pethau ma o anadlu a'r prosesau yna sy'n sy wirioneddol yn helpu ti, ond maen nhw mond wedi helpu ti ar ôl i ti gael y therapi na o allu siarad trwy dy broblemau a dy dymladau di, ynddo fe? Ie, mae e'n rili, rili anodd um, gweld patrymau yn um, sut ti'n bihafio, achos mae'n digwydd i ti ar y pryd. Uh, os, um, os ti ddim yn cofio bod wedi digwydd pimp gwaith o'r blaen, ti ddim yn mynd i gallu newid e. So mae um, therapi yn rili really helpu chi sylwi ar pryd mae pethau'n debyg a wedyn trio meddwl am ffyrdd i, i newid pethau. Um, Ond y problem gyda therapi yw bod yn rili, really, rili really anodd i ffeindio a bod rhaid chi cael yr amser yr arian i wneud e yn y tro cynta. A oedd hwnna'n un o'r rhwystrau i fi oedd cael yr ffeindio'r arian i wneud e yn y tro cynta. Ie, yeah, mae rhywbeth mawr angen newid fyna, nag oes e? a Siôn, ti'n modd, achos mae gofyn am help. Wel, hwnna yw un o'r pethau dewra, anodda, mwy asgeri i gallu unrhyw un wneud, ti'n gwybod? A wedyn pan i ni'n trafod fan hyn wedyn, bod rhywbeth fel arian yn dod mewn iddo fe, tod, mae rhywbeth, mae rhywbeth o'i le yn does e? Ond tibod, wyt ti'n credu bod dal i fod stigma ynghylch y peth, tibod, cyfaddau, yy, falle bod eisiau help, yn enwedig falle ymysg bechgyn, dal i fod, tibod, siwr brofiad oedd hwnna i ti? Ie, yeah, fi'n credu bod dal stigma. Fi'n credu bod pethau'n gwella gan bwyll bach, ond mae yna stigma o hyd, achos mewn ffordd, pan ti'n gofyn am help, ti'n cyfaddu bod rhywbeth yn, ddim yn iawn, ti'n modd, a, a mewn ffordd, i fi beth bynnag, oedd e'n fater o gyfadde dwi ddim yn iawn. Mae rhywbeth yn bod arna i mewn ffordd. A, a yeah. Ond o, o ran cael help, oedd ddim unrhyw, ti'n modd, o'n i'n on i, on i gwybod bod angen help arna i mewn ffordd, ond eto, o'n i ddim yn siŵr pa mor wael, ti'n modd, o'n i'n gorfod bod cyn bod fi'n cyfaddu'n hunan, reit, come on, mae eisiau ti wneud rhywbeth am hyn nawr. A jyst un diwrnod yn gwaith, um, wel, ges i, wel, profiad tebyg i ni an y ffaith bod fi wedi cael cwnselydd, ti'n modd yn bod y therapi wedi helpu yn enfawr. Ond bys i'n ffodus dros ben, e, oedd e'n breifat, ond, ond ges i fe drwy gwaith. oedd e'n wych, timod, a fi wastad yn gweud, sa'n gwybod beth byddwn ni wedi wneud heb, heb yr help na, a just, ie, yeah, digwydd bod un diwrnod yn, yn gwaith, o'n i wedi bod yn sal ac yn teimlo'n isel, oedd un neu ddau o bobl yn gwaith wedi sylwi, um, a ie, yeah, wedi cael sgwrs fach breifat, a wedi sôn wrthau am y gwasanaeth ma oedd yn bodoli, um, a oedd e jyst yn fater o ffono, uh, y rhif yma, cael rhyw fath o sgwrs dros y ffôn gyda rhywun oedd, iddyn nhw gael gweld beth oedd y sefyllfa, pa mor wael o'n i'n ei beth bynnag. A wedyn o, fe, o fewn pethefnos, o'n i wedi cael gwybod bod, ie, yeah, bod cwnselydd da fi yma yng Nghyrdydd fyd, o'n i ddim yn gorfod trefeili, um, a bod sesiynau da fi fi'n credu taw rhyw wyth wythnos oedd i gyd. Um, falle, falle mwy, falle ta 20 oedd hi, ond ti'n beth, ie, yeah, bod fi di, a, a dyna fe, oedd yr help na i fi, a fi'n gwybod bod e ddim fel na i bob un, um, a fe fi'n gweud, sa'n gwybod beth, beth byddwn ni wedi gwneud sy'n ni ddim wedi cael yr help na, oedd e jyst yn rhywbeth, o'n i'n ffodus dros ben, ti'n bod? Um, ond iawn, nath e gymryd spel i, i, i fi gyfalu'n hunan bod, bod angen yr help na arna i, ond, um, ond ie, diolch beth bod fi wedi. A diolch byth falle bod 'da ti bobl o dy gwmpas di yn gwaith... mm. ...oedd yn gallu adnabod, o, hold on, falle dyw Siôn ddim cweit ei hunan, neu... Na. ...a falle, timod, achos bo' ti'n berson hyderus, allplyg, falle oedd e'n fwy gweledol ynddo ti wedyn, achos bod e'n rhywbeth oedd 'di, tibod, bwrw ti o o nunlle rili. O bendant, timod, y y peth yw, o'n i wed- wn i wedi mynd at y doctor, a oedd y doctor wedi dweud wrtha i, ie, mae'n swno fel gor-bryder, a o'n i wedi cael rhyw fath o, wel, o'n i wedi cael meddyginiaeth hefyd, um, just, well, beta blockers, i, na, na, na, na gyd maen nhw'n gwneud yw rheoli dy galon, dy, yeah, ffordd mae dy galon di'n curo mewn ffordd. Um, a o'n i'n meddwl, iawn, ond wedyn o'n i dal yn cael y panic attacks, o'n i'n popo reina fel, ie, yeah, fel, ie. Yeah. Ond beth, a, a, a wedyn o'n i'n sylweddoli, wel, mae eisiau siarad â rhywun am, am hyn, a i fe, ti'n gweud, o'n i'n ffodus iawn, oedd, uh, yn enwedig um, uh, yn, yng, yng nghynhyrchu fi Bethan yn gwaith, oedd, oedd hi'n, mae'n nabod fi cystal â, a neb, a oedd hi'n gallu gweld bod pethau ddim cweit yn iawn. Um, a ie, yeah, a ti'n modd, oedd e jyst yn fater wedyn o, ie, yeah, roi, well, roi lle na i fi a, wel, just gweud, drech fi'n gallu gweld bod ti ddim yn, yn yn gant y cant, ti'n modd. Ond falle, oedd e'n anodd, oedd e'n, na beth oedd yn odd dy fi fyd oedd, ti'n fi'n neud y miwoliaeth i o, ti'n fi'n fi cyflwyno ac yn gohebu ar, ar, y teledu, a jyst digwydd bod, nes i erioed cael unrhyw fath o brofiad o, o banic attack, neu ddim byd fel la pan o'n i'n gweithio, mm. ond ambell waith fi'n edrych nôl ar rai o raglenni fi wedi wneud, pan o'n i yn sâl, a fydde neb yn gwybod, fydde neb wedi gwybod. Timod, oedd e ddim yn rhywbeth o'n i'n neud ar bwrpas mewn ffordd, oedd e jyst yn, falle oedd e'n rhywbeth o'n i'n gallu canolbwyntio arno, ti'n modd, y gwaith hynny yw. Ond fi'n cofio, ie, yeah, ond fi, mae ambell waith fi'n edrych a meddwl, o, oh, ges i panic attack just cyn neud y cyfweliad na, neu, o, oh, ti'n modd, ar y siwrne i'r pwt na o ffilm o, o'n i'n ofnadw o wael, ti'n modd. Ond wedyn, pan oedd y camera na'n troi, oedd e jyst, oedd jyst rhywbeth yn digwydd, a Ia, o'n i, o'n, o'n i'n iawn. So, a mae hwnna i fi, mae'n eitha anodd watcho hwnna nôl, achos fi'n gwybod pa mor sal wen i ar y pryd, ond eto, mae jyst yn dangos pa mor rwydd yw e i, wel, i guddio fe mewn ffordd. Ie, yeah, ydy, mae hwnna, mae hwnna mor wir, ydw e, achos mae, dyw e ddim yn weledol, ydw e, yn aml. A A ma' raid ni fod mor ofalus o hwnna, a fel o'n i'n gweud, ti'n lwcus o gael, t'mod, ma'n grêt bod 'da ti bobl o dy gwmpas di oedd wedi sylwi ar hynna, a fi'n credu, a fel wyt ti'n dweud Nia hefyd, t'mod, cael yr, falle wedi magu'r network 'na ife, rhwydwaith 'na o bobl ti'n gallu ymddiried ynddyn nhw. Yym, ond fel Siôn, t'mod, fel rhywun sydd yn gweithio yn y cyfryngau te, t'mod, faint o rôl s'da'r cyfryngau i chwarae, t'mod, yn y naratif yma am iechyd meddwl yn yn gyffredinol, a beth, Be ti'n credu ti eisiau newid neu gwella? O, oh, na ti gwestiwn. na, mae, ti'n modd, mae'n ma, ma, ma anodd iawn, achos mae'n bendant mae rôl dyn ni i ware, ti'n modd, a fi wedi treial chwarae rhyw fath o rôl drwy wneud raglenni am iechyd meddwl, ti'n modd. Um, ond, ah, mewn ffordd, ma, fi hefyd yn teimlo bod yna berig o siarad yn ormodol am iechyd meddwl a bod ni wedyn yn gor-gyffredinoli um, yeah, pob math o, o iechyd meddwl. Ti'n modd, fi'n credu bod mae'n ma, ma wych bod pobl yn fwy parod i siarad am, uh, am iechyd meddwl, ond ie, yeah, fi jyst yn teimlo ambell waith fel bod, bod, bod ni'n, ddim yn gorneud i, ddim, ddim hwnna yw'r gair, ond jyst, ie, yeah, fel bod ni'n yeah, bod ni gor gyffredinoli um, iechyd meddwl drwy siarad amdano fe gymaint. Um, ond fi yn, yn, yn bersonol yn teimlo fel bod dyletswydd yr rai fel newyddiadurwr a gohebydd, ond hefyd fel person sydd wedi bod trwy hyn, i siarad am y peth, ti'n modd, ac i, i weid wrth bobl bod e'n iawn i weid wrth eich hunain, wedi gyfadde bod angen help, neu bod chi ddim cweit yn teimlo'n iawn yn eich hunain. Mae hwnna'n ma ma iawn, achos, ie, yeah, mae ma pobl yn gweud yn drwy'r amser, ond fe ddyle iechyd meddwl fod ar yr un lefel a iechyd corfforol, ti'n modd, achos maen nhw'n effeithio pobl yn yr, yn yr un ffyrdd, ti'n modd? A pwy well really i wneud e, na rhywun sydd wedi profi fe? Wel, o'n i wastad wedi gweud hynna, ti'n ond wedyn si, pan wnaethon ni wneud ar, ar ein byd y gyfres o'n i'n cyflwyno, pan nes i weid, pan wnaethon ni benderfynu bod ni'n mynd i wneud iech, um, rhaglen am iechyd meddwl dynion, a wy'n ni'n mynd i sôn am y tro cyntaf yn gyhoeddus am, am, am, am ymrofiadau i,

ie, fi'n ofalus i beidio gor-gyffredinoli, a hefyd i beidio wneud e fel hwnna yw'r unig beth sy'n bwysig amdano fi. Mae mwy i fi na jyst yn, yn, yn, yn ngor-bryder i. Ti'n modd? So, mae hwnna'n rhywbeth pwysig i gofio hefyd yw bod, er bod fi nawr yn well, mae dal yn rhan ohono fi, Ond mae sawl rhan arall, ti'n bod, sy'n neud fi yn fi. Ie, yeah, wrth gwrs. Ond dyw e ddim yn rhywbeth sydd yn mynd i adael ti, ydw e? Ond dyw e ddim yn diffinio ti. A hwn, yn union, hwnna yw'r peth. Dwi ddim am i'r i'r cyflwr ddiffinio fi o, o gwbl, ti'n modd? Yeah.
A, a felly, ti'n modd, os da ti brosesau penodol ti'n ti tynnu arnyn nhw er mwyn helpu cadw fe dan rheolaeth, fel ti wedi gweud, ti'n licio cael rheolaeth ar bethau? Ie, yeah, ydw, ydw, na, bendant. Tmod, ar, ôl mynd, ar ôl mynd i weld y cwnselydd yma, um, a, a, yeah, a, a magu'r offer yma, tmod, i, i ddelio gyda'r holl beth. So, er enghraifft, un o'r pethau i fi, mae'n swno mor, mor syml, ond um, pan mae nghalon i yn curo yn gyflymach na'r arfer, gweud er enghraifft bod fi wedi rhedeg i ddal y trein neu beth bynnag, nag i wneud yw dal yn anal i, jyst i, ac yn teimlo nghalon i'n arafu, a mae'n swno mor Mae jyst yn teimlo'n stupid o syml, ond mae hwnna wir yn helpu fi achos mae'n atgoffa fi bod 'da fi reolaeth dros 'y nghorff i, dros 'y meddwl i a dros 'y nghalon i mewn ffordd, timod? Bod fi'n gallu rheoli'r y ffordd 'na, y ffordd dw i'n anadlu. Yym, a hefyd, timod, dw i yn rhywun, er bod fi'n rhywun sydd yn drefnus, dw i yn hwyr i bethau yn aml iawn, iawn, iawn. Um, a dyw hwnna wedyn, wrth gwrs, ddim yn helpu os, os ti'n teimlo'n bryderus ty beth, ti'n modd, os ti'n yeah, hmm. os ti'n troi lan yn hwy rhywle, falle bod ti wedi rhithro i fod na, er enghraifft fel, fel Sonia sy'n gynt am yr, yr, yr, y canu yn, yn, yn um, Stadiwm y Millennium, ti'n modd, o'n, on i'n hwyr, so o'n i'n rhedeg na, a di hwnna just, di hwnna ddim yn helpu o gwbl, ti'n modd, mae hwnna'n mynd i gychwyn rhywbeth. So, ie, yeah, hefyd, rhywbeth arall i fi, e, eto, syml iawn, just paratoi'n well, ti'n modd, a chadw at amser. Ond ie, yeah, fel oedd Nian sôn, mae anadlu i fi, mae'r ma, ma, ma pwer o ran anadlu, dyw pobl ddim yn sylweddoli pwer anadlu a, a thechnegau anadlu, achos maen nhw wir yn, yn gallu helpu yn fawr iawn. So, ie, yeah, hwnna bendant yw'r yw yw prif beth i fi. A wedyn, tywed, ni a, o'n i'n siarad yn, yn gynt fe am y cyfryngau ac ati, a mae'r cyfryngau cymdeithasol yn rhywle mor bwerus a dylanwadol. Fi yn diolch i'r drefn bob dydd bod fi ddim wedi gorfod tyfu lan drwy ysgol yn delio â cyfryngau cymdeithasol. Sa i'n sa credu fydden ni wedi gallu ymdopi 'da fe o gwbl. A fi'n credu bod e'n bwysig i ni gydnabod, ti'n Siôn, fel o ti'n gweud bod ti'n teimlo bod cyfrifoldeb, ond mae yna gyfrifoldeb ehangach, mae rhaid bod yna rywle, yn oes e, ar bobl, ar y system, ar arno ni i allu um, well, adlewyrchu'r cyflyrau yma yn deg ac yn um, mewn ffordd iach. A tywod, ydy hwnna falle ni an rhywbeth i ti'n yn gobeithio wneud trwy dy waith di fel awdur a fel dramodydd, tywod, ydy hwnna'n yn, yn blatfform i ti allu wneud hynna? Ie, yeah, fi'n gobeithio. Um, be fi'n hoffi sgwennu am yw pethau sy'n effeithio fi, achos dyna ble mae'r um, pethau really gwir, dyna beth mae'n gwir yn dod allan, I suppose. So fi'n hoffi sgwennu am hunaniaeth, um, am, sa'n gwybod, hiliaeth, homophobia, pethau fel yna, ond hefyd um, am iechyd meddwl. A um, fi'n gobeithio gallu adlywyrchu um, bod gan bawb broblemau i ryw raddau, broblemau iechyd meddwl. Um, a bod pawb yn cael ei effeithio, felly pan dyn ni gyd yn masgio ac yn esgus yn berffaith trwy'r amser, dyna pryd mae'r problemau yn dechrau, achos um, os neb yn rili gweld ble mae pawb, be mae pawb arall yn mynd trwy iddo fe, a os neb yn gallu, um, sa'n gwybod, um, uniaethu gyda neb arall achos maen nhw'n meddwl bod nhw'n unig yn delio gyda pethau. Um, a dyna un o'r problemau ar cyfryngau cymdeithasol fi'n credu, achos mae pawb moyn rhoi'r delwedd perffaith mas na, a does neb yn rili really cael y siant i agor lan um, am eu problemau iechyd meddwl neu am unrhyw beth. Um, a wedyn hyd yn oed pan maen nhw yn agor lan, mae dan bach o chi'n gobeithio bod chi'n mynd i cael lot o likes neu beth bynnag. So mae mm. popeth yn troi mewn i perfformiad. Um, so dyna beth fi ddim moyn digwydd, ond mae'n digwydd bob dydd. So fi'n trio, yn bersonol, yn trio cadw cymryd cam nôl o hynna tipyn bach. Um, ond mae yn neis i fi gallu sgwennu a um, bod yn creadigol trwy geiriau, achos mae hynna'n rhoi siawns i fi rannu'r geiriau fi ddim wastad yn dweud, achos fel wedi ti fi'n byth yn gweud digon achos fi'n poeni am gwy gormod. So mae sgwennu yn rhoi fi siawns i um, gweud beth fi mae'n gweud, really, a bod yn creadigol gyda fe, trio wneud um, iaith a barddoniaeth really neis gyda fe, a um, just trio rhoi rhywbeth mas na a gweud dyma pwy ydw i, fi'n gobeithio bod chi'n joio fe, basically. Ie, yeah, mae'n rhoi llais i ti mewn ffordd gwahanol yn dweud, heb bod ti'n gorfod siarad, really. Ie, yeah, ydy, ie. Yeah.
Um, ond wrth bod ti'n edrych nôl te, Nia, um, Twyd, os 'na rywbeth, ac os oes 'na, beth, fydde wedi helpu ti, wrth dyfu lan, yy, trwy dy fywyd di yn yr ysgol, yn delio gyda'r gor-bryder, twyd, be fydde wedi bod o help i ti? Um,
mwy o pobl yn siarad amdano fe, a er bod ni wedi gweud bod hwnna'n berig, um, fi'n credu beth wedi bod yn neis cael rhywun eistedd fi lawr a gweud dyma be fi'n meddwl sy'n digwydd gyda ti a dyma sut ti'n gallu stopio fe neu dyma sut ti'n gallu um, gwella dy ddiwrnod di jyst trwy pethau bach ma. Um, Bys hynna di really, really helpu jyst cael rhywun yn gweud i fi um, neu jyst ffeindio allan yn um, cyn jyst rhywun yn gweud ti'n gwybod be, gorbryder yw hyn neu iselder yw hyn a fi'n credu bod e'n cael ei effeithio gan y pethau yma a dyma sut ti'n gallu gwella fe. Bysa hwnna di wedi bod yn neis yn credu. Mm. A gyda hwnna mewn golwg te, um, siwr allwn ni, siwr allwn ni gefnogi um, a bod yna yn help i bobl sydd yn, yn dioddau te. Achos, twyd, ni, er, er mwyn i hwnna ddigwydd, mae rhaid i'r person oedd gyda ti'n yr ysgol neu'r bobl oedd, oedd y gwmpas ti fod yn ymwybodol yn y fe. So mae eisiau ni addysgu'n hunain a'n gilydd o'n osa. So i ddechrau, twyd, beth fydde ti'n gweud Nia, falle yw'r prif symptomau i i gadw golwg mas amdanyn nhw yn yr yym yn y sefyllfa 'ma? Um, y prif symptomau, sa'n siŵr, pethau fel um, os chi'n gweld bod rhywun yn, um, yn ymddangos yn isel, os mae rhywun ddim rili'n siarad lot, um, os maen nhw byth yn, um, neu falle os maen nhw'n ymddangos bach yn overwhelmed falle yym a ma' hwnna eto gallu dod allan fel rhywun yn edrych yn rili rili grac neu rhywun yn neud yym jôcs amdani hun trwy'r amser a chi dechre meddwl dyw hwn ddim yn ffyni dim mwy ma' 'na gormod yn myn' ymlaen fyn 'yn. Yym pethe fel 'na chi yn gallu sylweddoli bod rhywun yn mynd trwy rwbeth ond yym beth sy'n bwysig yw just bod yna iddyn nhw a um, bod nhw'n gallu ymddiried yno chi rhannu pethau fel yna gyda nhw heb bod nhw'n teimlo fel bod chi'n mynd i judge nhw. Ie, yeah, mae'r ma balance yn anodd yn y we i gael, achos, ond hefyd, twa, cydnabod fan hyn nawr fyd, ni'n gofyn, gofyn am symptomau pan, fel ni wedi sôn yn barod, Siôn, dy- dyw e ddim yn one size fits all ydyw e, achos o't ti ddim yn berson falle oedd yn, oedd yn shy ac yn fewnblyg, ond eto wedi cael dy lethu gan y profiad yma, a mae'n anodd gwybod weithiau beth i weud ydyw e. So, be fydde ti'n gweud, Siôn, ti'n siwr allwn ni gefnogi bobl? Beth yw'r geiriau sydd yn bositif i'w clywed, neu falle yn bwysicach na unrhyw beth, beth i osgoi, falle, dweud, beth sydd ddim yn ddefnyddiol yn y sefyllfa yma? Ie, yeah, um, yn bersonol, um, un o'r, un o'r bethau oedd, oedd yn... Ie, yeah, o'n i ddim cwyt yn, yn, yn hoffi oedd pan oedd pobl yn gweud, o ie, dwi'n dwi, dwi teimlo fel na ambell waith, neu o ie, mae hwnna wedi digwydd i fi, a dyn nhw ddim wir wedi profi'r un peth. Mm. A, fi, hmm. a mae pobl jyst yn treial, ti'n modd, sa'i moyn beirniadu pobl fel na, achos jyst treial i gorau maen nhw i wneud, i wneud ti deimlo yn rhan o rhywbeth, ti'n modd, yn fwy, bod, bod e'n digwydd i... A mae... Sorry, mae'n dwi'n mynd i wneud yn synwyr, ond ie, yeah, just gwybod, pan mae rhywun yn gweud, o, ie, yeah, fi wedi profi na, fi'n gwybod beth ti'n sôn amdano, dyw e ddim wastad yn help, achos mae yn unigryw i bob un, a, hedyn, ma, a wedyn mae yna rhyw fath o raddfa fel o'n i'n sôn, ti'n modd, oedd yna rai pobl yn gweud wrthau, o ie, fi'n gwybod fel ti'n teimlo, achos mae yna wedi digwydd i fi, ond ti fel, wel, Sa'n credu bod e, dim fel, dim fel mae e'n digwydd i fi nawr, achos fi'n teimlo mor, mor isel ar un o bryd, ti'n a fi'n teimlo mor, mor bryderus. So, um, hwnna, a ie, yeah, hwnna'r peth, fi'n treial, ti'n pan fi'n, pan fi wedi cwrdd â pobl sy'n mynd trwy rhywbeth tebyg, fi wastad yn gweud, um, fi'n gwybod bod e'n unigryw i bob un, a fi ddim yn... So fi'n rhoi rhyw fath o fel caveat cyn ni i weud, fi'n gwybod bod e'n unigryw i bob un, ond dyma be ddigwyddodd i fi, odi e'n debyg i'r mm. hyn sy'n digwydd i ti nawr. Dim fel, o ie, fi, fi wedi profi na, fi'n gwybod yn union sut ti'n teimlo, achos Sneb wir yn gwybod shwt ti wi- t'mod shwt ti'n teimlo. Yym, ond fel fel 'na bydd fi fel arfer yn neud, t'mod, o, ma' hwnna'n swno'n debyg i be' ddigwyddodd i fi, dyma be' ddigwyddodd i fi, odi e'n debyg? A falle bydden nhw'n gweud na, ma'n dyw e ddim o gwbl, ond t'mod, hwnna yw o'm mhrofiad i, ma' hwnna wir yn yn, yn gallu helpu, ti'n modd. A hefyd, rwy'n gweud hyn, o'n i'n um, o'n mewn priodas dros pen wythnos, um, a nes i wneud, o'n i'n mynd i sgwennu cerdd a o'n i wedi wneud y darlleniad yn ystod y seremoni. A ti'n cyn ni, o'n i'n eistedd fyna, um, a o'n i'n teimlo, o'n i'n teimlo nghalon i'n curo, o'n i'n rhywbeth nerfus, ti'n modd, a gorfes i yn gorfod i ddefnyddio'r offer na wy ni wedi magu a i weid wrth nina na ti'n iawn, ti'n modd, cadw dy hunan dan reolaeth, anadlu ag ati. Um, a nes i wneud y, y darlleniad lyflu, a wedyn, a roedd e'n popeth yn iawn. A wedyn, ar ôl ni wedyn, bys i'n siarad gyda dau o'n ffrindiau i, a o'n nhw'n sôn am, wnaethon ni ddechrau sôn am iechyd meddwl, sôn am bach yn ddiflas i sôn am iechyd meddwl mewn priodas, ond ta beth na beth wnaethon ni'n neud. A o'n nhw'n sôn am eu profiadau nhw. A wnaethon nhw wedi rhywbeth i, o'n nhw'n gweud fel, oh my god, wyt ti'n edrych mor hyderus yn mynd lan na jyst i wneud y darlleniad na. A wedys i, wel boes, fydde chi ddim wedi gallu geso beth oedd yn mynd mlaen yn ymhen i pan o'n i'n eistedd, ti'n modd, rhyw bum munud cyn mynd lan. Um, so mae jyst yn dangos bod e'n gallu digwydd i unrhyw un. Chi beth wir yn gwybod beth sy'n digwydd tu ôl i'r llyged na. Ond eto, y pwynt gwreiddiol o'n i am wneud oedd, ti'n mewn priodas, o'n i'n siarad â, wel, nhw'n ffrindiau fi, ond wnaethon ni wir agor lan i'n gilydd, ond o'n i'n gwybod faint o'n nhw um, wedi bod yn dioddau mewn ffordd, ti'n meddwl? So, ie, yeah, mae jyst yn fater o treial uniaethu gyda rhywun, ond wedyn ddim yn gweud fi'n gwybod yn union sut ti'n teimlo. Really.
Yeah. Wel, sori, fi wedi bod yn siarad lot o eiriau fyna, ond dwi'n bod yn gwneud synwyr, ond tyw'n, hwn, i fi, hwnna yw e, beth bynnag, falle bod ti'n iawn angytuno, sa'n gwybod, ond on, on i fi, hwn, hwnna, hwnna yw'r y, y prif beth sy'n ni'n gweud. Ti'n angytuno, Nia? Sa'n credu, mae'n nodiau ffen. Na, fi'n cytuno, fi'n credu bod yn ddefnyddiol i clywed sut mae pobl eraill yn, yn profi pethau, a hefyd mae jyst yn neis i gwybod bod pobl yn mynd trwy pethau tebyg i nos maen nhw ddim yr un peth. Um, mae'n neis i glywed sut mae'n effeithio pobl eraill, achos mae'n neis i teimlo fel bod chi'n mor unig wedyn. Mm.
Ond yn amlwg, dyw e ddim yn digwydd i bawb, felly os nad ych chi'n berson sydd wedi profi fe, jyst bod yna yn y fe, mynd, dydw i ddim yn gwybod beth, yeah. beth wyt ti'n profi, ond fi yma i wrando neu fi yma tmod, i, i ti agor lan neu i rannu dy, dy brofiadau os wyt ti eisiau yn y fe. Bendant, ie. Yeah. Um, ond, ond fel, o ran athrawon, uh, well, ffrindiau, um, cymorthyddion dosbarth neu rhieni, ni a be fydd y dyn neges di iddyn nhw wrth feddwl am sut maen nhw'n trin rhywun sydd falle yn delio gyda gorbryder, achos mae rhaid ni fod mor ofalus gyda'n iaith yn osa e, fel i ni'n ymdrin â phethau. Ie, yeah, um, i fi, swn i'n gweud, i fi ac i pobl fel fi, um, beth sy'n bwysig yw i gwybod bod neb yn grac gyda chi, bod neb yn jydjo chi, bod uh, dim byd yn bod chi heb wneud unrhyw beth yn anghywir. So, um, pan o'n i'n gweithio fel cynorthwyydd ddysgu, o'n i wastad yn trio gweud i'r plant, os neb yn grac gyda ti, ti ddim yn trwbl, mae popeth yn iawn, ni'n mynd i sortio fe, fi'n mynd i helpu ti. Fel be bynnag roi ti angen, fi'n mynd i wneud e, i wneud y siŵr bod ti'n cael diwrnod da. Achos i blant ysgol, maen nhw angen teimlo'n saff yn dod mewn i ysgol, maen nhw angen teimlo'n hapus yn dod i ysgol, a maen nhw angen teimlo fel bod rhywun yna i edrych ar ôl nhw, ddim jyst i wneud yn siŵr bod nhw'n dilyn rheolau. Um, so dyna be o'n i'n neud, a dyna be fi'n credu sy'n gallu bod yn rili really ddefnyddiol i pobl sy'n delio gyda gorbryder yw i obod bod rhywun yna i helpu nhw a mewn be bynnag ffordd maen nhw angen, hyd yn oed os mae swnio fel ffordd falle'n sili, um, neu hyd yn oed os maen nhw angen rolau tawel i fynd yn yr ysgol neu rhywbeth fel yna, neu os maen nhw angen bach o liwe gyda falle maen nhw'n hwyr, neu falle maen nhw heb wneud gwaith cartre neu be bynnag, maen nhw angen rhywun i rando a rhywun i just derbyn nhw, really.
Mae mor bwysig yndyw e bod ni'n adnabod y pethe 'ma, bod ni'n trio cael y sgwrs 'na, achos falle bydde rhywun yn yn gallu cam-ddarllen disgybl sydd falle yn ymddwyn fel 'na yndyfe Nia, a meddwl 'o ma' nhw jyst ddim yn becso' neu 'o ma' nhw jyst yn hwyr drwy'r amser' neu felly shwd allwn ni falle, shwd allwn ni wella hwnna? Ife jyst ife jyst agor y sgwrs a a a holi a cwestiynu pethe? Ie, yeah, wel, fi'n credu mae pethau fel bod yn hwyr neu ddim neu gweith cartra, pethau fel yna, mae'n mynd i bod yn wahanol i pob un person, mm. felly mae'n y cam pwysicaf yw jyst i agor y sgwrs a gweud, chymod, fi wedi sylwi bod ti'n stroglo gyda hyn neu hyn, um, os yna unrhyw beth fi'n gallu gwneud i helpu ti gwella fe, neu os yna unrhyw beth wyt ti angen gan fi, neu hyd yn oed, wyt ti jyst mae'n siarad amdano fe achos fi mae'n deall beth ti'n mynd trwy, jyst rhywbeth fel yna. Achos bydde cael y therapi 'na yn gynt, timod, yn yn dy fywyd di yy f- pan o' ti yn yr ysgol er enghraifft, ti'n credu shwd effaith bydde hwnna wedi cael ar dy ar dy fywyd di? Yym byse fe wedi cael effaith hiwj fi'n credu, achos byse fe hyd yn oed jyst 'di helpu fi sylwi bod pawb yng nghwmpas fi ddim yn casáu fi a bod pobl ch'mo' bo' pobl yn neis a bo' pobl ddim yn myn' i casáu fi am pethe bach. Yym a bys yna wedi helpu fi teimlo fel bod ni ddim yn unig yn y byd, really, a helpu fi teimlo fel bod fi'n gallu symud trwy'r byd yn hollol gyfforddus heb poeni pob di. A, a go ddydd i ddydd nawr ni, a siwr o ti'n teimlo ma pethau i ti, ti'n modd, wyt ti'n llwyddo i... Ti'n llwyddo i reoli pethau chydig bach mwy erbyn hyn? Ie, yeah, fi'n credu bod fi, a fi dal yn cael diwrnodau gwael, um, ond beth sy'n bwysig i, i fi bod fi'n gallu sylwi bod fi'n cael diwrnod gwael a fi'n gallu rhoi defnyddio'r offer na trio helpu fi hi'n dod drosto fe a hefyd jyst gwella sefyllfa fi o ran newid swyddi a sgwennu mwy achos fi'n rili really lyco sgwennu a pethau fel na. Um, mae newid sefyllfa fi wedi bod yn wych a wedyn hefyd mae'r therapi wedi rhoi fi'r siawns i um, ie, yeah, just sylwi pryd mae pethau'n digwydd a trio helpu fy hun.
A felly, Siôn, ti'n modd, i, i felly unigolion sy'n mas na, sy'n wedi neu sydd yn profi pethau tebyg i beth wyt ti a Nia wedi disgrifio heddi. Ti'n modd, beth fydde dy gyngor di iddyn nhw? Siwr allwn ni annog pobl i siarad
Ie, cwestiwn mawr. Um, just i wneud i bobl wybod bod dim cywilydd yn y peth, bod dim cywilydd mewn dweud, ie, yeah, dwi ddim yn teimlo'n gant y cant yn feddyliol ar hyn o bryd, neu Dwi'n dwi credu bod da fi orbryder neu iselder neu beth bynnag. Does dim cywilydd o gwbl yn y peth. Dim ots o le chi'n dod, um, yeah, just, just, just dos dim ot, dos dim cywilydd, a bod chi'n gwybod bod na bobl i gael na, bod da chi rhyw fath o rwydwaith, bod da chi'r bobl na lle chi'n gallu troi atyn nhw a dweud hwnna, ac ymddiried ynddyn nhw, A wedyn wrth gwrs bod 'na bobl eraill, falle 'dych chi ddim yn nabod, hynny yw therapyddion, pobl sy'n gweithio fel, fel cwnselydd, mae nhw hefyd yn gallu helpu chi. A mae'n mae yn gam enfawr i gyfadde bod chi ddim, ie, yeah, yn, yn teimlo'n iawn yn feddyliol yn eich hunan. Mae'n mae gam enfawr i gyfadde hynny. So mae hwnna'n i hunan yn beth enfawr i wneud. Ond wedyn, ie, bod chi ddim yn teimlo cywilydd am, am wneud hynny yn y lle cynta. Achos fel fi'n gweud, fe ddyle iechyd meddwl gael ei drin yr un peth a iechyd corfforol. Mae'r un mor bwysig. Um, so ie, yeah, na, na, na, na beth fydden ni'n dweud. O chymod be, fi'n credu bydd clywed straeon chi'ch dau a chlywed eich cyngor chi mor, mor werthfawr i gymaint o bobl. Fi'n sicr wedi elwa o fod yn eich cwmni chi a cael y sgwrs 'ma heno. Felly, diolch o galon am am fod mor onest, am am rannu ac am fod mor agored, achos fi'n gwybod bod e ddim yn rhwydd, um, a fi'n gweud hwnna mewn ffordd, dim fi'n gwybod beth ych chi'n mynd trwyddo, ond mae da fi brofiad o, o ddelio gyda uh, iselder um, blynyddoedd yn ôl, a fi'n gwybod, dwi e ddim, a fi'n dweud bod e'n rhywbeth fi'n dyfaru peidio wneud yn fwy oedd siarad amdano fe pryd ni. Felly, fi'n gwybod bod e ddim yn rhwydd yn hynna o beth, ond fi wir yn gwerthfawrogi fe. Felly, diolch o galon i chi'ch doi. A diolch ti, Elin. Ie, diolch.
Croeso.
A diolch fel arfer i chi am eich cwmni hefyd. Na, dyw e ddim wastod yn rhwydd i siarad. Ond dwi wir yn gobeithio bo chi, fel fi, yn elwa o glywed am brofiade unigolion fel Nia a Siôn. A phwy a ŵyr, gobeithio neith e annog ambell un ohonoch chi hefyd i drafod a siarad ychydig bach mwy agored am eich temlade, a chael yr hyder i neud hynny heb boeni. Mae rhestr o wefanne a mudiade all fod o gymorth ar dudalen meddwl dot org. Ac os oes angen cyngor arbenigol neu gymorth proffesiynol arnoch chi, Plîs peidiwch bod ofn gofyn am help. Diolch eto i Nia a Siôn felly, ac i chi am wrando. Tan tro nesa, byddwch yn garedig i'ch hunan ac i'ch gilydd. Tu ôl i'r wein mae gweld dy werth Ac yno ti mae'r nerth i symud mlaen Cyn ti droi bydd fory'n agosáu